Live! Planet People gëtt Iech presentéiert vu Wevi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière. Et ass de Live! Planet People, wéi gewinnt um Freiden Owend, an dat mat deenen heiten Invitéen. De Mike Kettmann sëtzt gär a sengem Schrottauto a fiert reegelméisseg beim Cabbage Run mat. De Ralph Schmit ass net just frou mam Béier, als Béiersommelier kennt e sech och richteg aus. D'Léa Maurer ass privat a berufflech mam Gerry Hauser verbonn an aller béid weise se vill Gefill mat der Gaspedall. Jo, gudden Owend am Live Planet People op dësem Freiden. Et ass ëmmer schéi wa mir eis gesinn, well da weess een, de Weekend dee steet vrun der Dier. Ech sinn frou mat der Lëscht vun den Invitéen, déi haut den Owend hei ass. An zwar fänken ech u mam Mike. Mike, du hues matgemaach beim Cabbage Run. Lo froen natierlech vill Leit sech direkt am Ufank, an dofir ginn ech déi Fro dann och weider, Wat ass dat fir eng Course? Dat ass eng Schrottrallye. Dat kléngt zwar schonn immens, dat ass eng Schrottrallye. Voilà, dat heescht, d'Konditioun ass, den Auto muss minimum 20 Joer al sinn an dierf am Prinzip net méi wéi 500 Euro kaschten. Ok, woubäi een awer muss soen, nik all Auto, deen 20 Joer al ass, ass automatesch e Schrottauto, he? Nee, nee, nee, nee, nee, et hänkt ëmmer vum Kilometrage of och, awer et ass mëttlerweil och schwéier, Een Auto fir 500 Euro ze fannen, deen nach leeft. Deen nach rullt an deen och nach esou vill Kilometer rullt, well dat séier e puer Kilometer. Du hues eis d'Biller matbruecht. Komm mir kucke mol, mir klamme mol an déi Biller do eran. Et ass, ass se all Joer oder all zwee Joer? Mëttlerweil all Joer zwou bis dräi Courssen, dat heescht zwou Summer an eng Wanter. Ok. An ugefaangen huet alles, dat hätt ech elo net geduecht, d'Hollänner hunn dat an d'Liewe geruff, he? Jo, jo, d'Hollänner. Weess de ongeféier wéini? 2009 hu se gestart als Hobby An iergendwann ass dat esou populär ginn, datt 2000, ech weess et net méi genau, 10 mengen ech, ugefaangen hunn, dat Ganzt professionell ze maachen. A mëttlerweil ass et esou eng grouss Communautéit, datt se eng, eng hollännesch Editioun hunn, eng skandinavesch an eng däitsch dann halt, wou, wou mir matfueren als eenzeg Lëtzebuerger. Nee, tatsächlech, dat hat ech elo nach kënne matkritt, dass do eppes géing ginn. Ech och néng. Mee du kanns eis e bëssen eppes iwwert déi Rallye do zielen? Also, elo wësse mer, den Auto muss méi wéi 20 Joer hunn, en däerf néng méi wéi 500 Euro wäert sinn. Jo, do gesi mer Biller an da sinn awer do och dann esou, esou warscheinlech eenzel Etappen oder Epreuven, déi der ze maachen hutt, ne? Genau, du hues all Dag eng Etapp, déi variéiert, soen ech emol, tëschent 350 an 550 Kilometer. Mee am Prinzip sinn 500 Kilometer den Dag, iwwer 5 Deeg, am Ganzen 2500 Kilometer. An dann kriss de d'Streck virginn, meeschtens wonnerschéin, du gesäis vill, du kriss vill mat, mee du hues awer och all Dag eng kleng Aufgab, respektiv zwou, dräi, déi s de muss. Maachen, wou s de Punkte kriss an dat gëtt dann ausgewäert an da gëtt dann zum Schluss ee Gewënner gekürt, deen d'Aufgaben am beschte gemeet huet. Och e Gewënner fir de flippegsten Auto oder fir deen deiersten Auto an. Also deen deiersten, dee jo da 500 Euro ass, maximal. Ja, et sinn och schonn Autoe matgefuer, wou mer bäi 5.000 waren. Hu wéi hunn déi jo gefuddelt? E bësse schonn, jo. Déi hunn awer dofir och de Präis kritt fir deen deiwsten Auto. Ah jo, ok. Mee du hues elo vun Epreuve geschwat. Wat, wat sinn dat fir Epreuve? Wat kann ech do drënner virstellen? Zum Beispill, wéi mer a Frankräich ënnerwee waren, war d'Epreuve, Maach eng Foto vun enger int an enger int. Dat heescht, eng int an eng de chevaux. Ja. An do hu mer missen kucken fir een Déierepreparator ze fannen, wat jo logesch ass, well do sëtzt jo keng lieweg Int an en Auto. Ausser du kriss se gefaang. Ausser, jo, an dann nach den Déiereschutz. Dat wier op d'mannst awer déi coolste Foto, nee? Voilà! Oder maach den Handstand op enger franséischer Raststätt op enger Toilette. Dat ass jo nach méi einfach elo wéi eng Int ze fannen. Jo, mee du gees och fir d'éischt Botzmëttel kafen, éiers de. Jo, ok, jo, franséisch Raclette, esou hunn ech grad déi aller propost. Voilà. Wat hat mer nach? Déi längste Baguette baken. Baken oder och iergendwou konnte bei ee Bäcker sichen? Se huet scho missen no Baguette ausgesinn. Also et war net einfach Klompen Deeg beieneen formen an. Oder wéi elo a Schweden war et, Bréng e Stéck Holz mat, wat eng ganz genau Fiichtegkeetswäert huet vu 14 Prozent. Ok, bon. Dat heescht, dat geet dann ëmmer moies lass, déi eenzel Etappen, an da kënnt een dann am Nomëtten un, oder wéi kann ech dat virstellen? Jo, Nomëtte, spéiden Nomëtten. Dat ass, wéi s de dech selwer organiséiers. Mir zum Beispill bleiwe mëttes ëmmer stoe fir eppes Lokales z'iessen. Ah, du bass am Schnëtt tëschent, so mer, siwe bis zéng Stonnen am Auto awer. Ok, dat ass eng Jetz. Gëtt ëmmer am Corso gefuer oder fiert jidderee sou bësse sou wéi e wëll? Mol méi, mol manner. Ok. Déi meescht hale sech un d'Streck, awer heiansdo verléiert sech och. Wéi gesot, déi eng gi mëttes iessen, déi aner fuere riit duerch. Oder mussen nach eng Baguette séier bake goen, déi rich laang ass. Oder musse, voilà, voilà. Ja, oder eng Inn fannen oder sou. Also et sinn sou extrem schéi Biller. Déis heis du matbruecht hues. Dat do ass dann eng Editioun déi am Wanter war. Ech hunn en Info do uewen ass Skandinavien ne? Ja, Schweden, Norwegen. An do gëtt sech ervon amuséiert gesinn ech. Jo dat huet misse sinn. Dat war mam Schlitt hannert dem Auto gezunn. Ok, mat weem bass de gefuer? Mam Gusty, en gudde Kolleg. An ech war scho méi laang op der Sich no engem Copilot fir eng Wanterrallye. An jo, hien huet och, wéi ech en bëssen erzielt hu war och direkt interesséiert an. Komm mir maachen et einfach mol. Wat mécht dann d'Faszinatioun vun deem, also du hues och hei Medaile matbruecht, kënne mer vläicht och eng Kéier weisen, mee wat mécht d'Faszinatioun a sech vun där, vun där Rallye iwwerhaapt aus? Ah, d'Faszinatioun ass, du kënns oft op Plazen, wou s de selwer ni hi giffs kommen, wou och keen Reesbüro der ubitt. Am Summer zum Beispill, wann s de owes op d'Arrivée kënns, ass e Camping, wou all Mënsch dann ass an du léiers ëmmer nei Leit kennen, du kënns mat alle Leit an d'Gespréich, egal ob et iwwer Autoen ass oder soss eppes. An dass, jo, an och fir ze gesi wéi d'Leit d'Autoen natierlech dekoréieren. A sou e bëssen Zauber Tralala wahrscheinlech an och owes. Jo, owes lokale Club deen dann och do Iesse preparéiert, eng Band, en DJ, also owes ass ëmmer, voilà, owes ass ëmmer eng lass. Klenge Béierchen. Lokale Béier zum Beispill. Ok, dat ass an ni ze vill, well een Dag drop muss ee jo erëm an en Auto klammen. Jo, well si maache moies Alkoholskontroll. Ah jo, ok. Also dat gi schonn strikt Reegelen, net nëmme fir d'Autoen, mee och fir déi, déi fuere. Da so eis nach déi nächst Editioun. Déi geet elo am Summer, Enn August, Richtung Portugal. Bass derbäi? Natierlech. Onbedéngt esou enker esou eng Kamera mat huelen an déi cool Biller maachen an dann gesi mer eis jo dann esou, jo am, gi mech dann am Hierscht hei dann enker erëm. Gären. An pass op dech op. Jo wéi ass ganz kuerz nach mat Autoflécken an esou weider futti fueren, dat ass jo elo nik dat deen allerneiste Modell wéi s de virdru gesot hues? Jo mee ech kucke schonn ëmmer datt en an der Rei ass an dat ass nämlech och eng Regel déi een ënner anerem muss ënnerschreiwen éier ee matfiert. Contrôle technique an Assurance muss absolut valabel sinn. Ah ok, soss hätt ech elo gesot, mee du hues jo schonn e Copilot, soss häss de d'Léa Maurer kéinte mathuelen, well dat mengen ech weess och entre temps wéi een en Auto fléckt. Dat ass also elo zougeschalt. Gudden Owend. Moien. Jo Léa, wann een der elo virun, looss mer soen, dräi, véier Joer gesot hätt, mir wieren enke haut den Owend zesummen um Fernseh an du häss eng Combinaison un an du häss e Rennauto hannert der stoen, ech mengen dat häss de kengem ofgeholl, oder? Definitiv net. Wie gesagt, bis vor fünf Jahren war ich wirklich mit dem Motorsport noch gar net verbunden. Ich hab mir ab und an mit meinem Papa zusammen Formel Eins im Fernsehen angeguckt, hab mich immer gefragt, wieso fahren die denn 70 Runden am Stück? Und Im Kreis. Wen interessiert das? Ja, und im Kreis, ja. An du bemol ass et geschitt. Du bemol steet de Gary Hauser irgendwann enker virun der. Dir zwee hutt iech verléift. Hie kënnt aus enger Rennsportfamill. Aus enger Motorsportfamill, an dunn huet dech jo iergendwéi eragezunn. Wéi ass dat komm? Ma ech war ganz am Anfang direkt mit zu ner Strecke wou der Gary och gefahren is, an dann ech hab Maschinenbau studiert, dat heisst ech war schon immer esou en bisschen technesch visiert, awer Motorsport war mer nie mit dabei. Und dann an den Strecken selbst und an der Rennstrecke, wenn mer wirklich im Geschehen in der Box mit dabei is,

verkauft. Am Ufank bass de matgaang fir de Gary z'ënnerstëtzen, fir mentale Bäistand ze leeschten. Jo, an du beemol, wou Nout um Mann war, hues de misse selwer Hand upaken. Ech denken, do eng Kéier hues de enker missen en Chip wiesselen, respektiv och d'Pneuen hues de enker misse wiesselen. Dat war zu Le Mans, an vun do u waars de richteg gepaakt. Jo, genau, mir waren zu Le Mans 2020, natierlech da grad als Covid angefaangen hat, a mir douften dann un e

Erklär mir das mal, weil ich wusste gar net wéi es funktioniert. Und so hat es angefangen und ich hab mich weiterentwickelt. Wir haben hier auch en Simulator bei ons im Atelier stehen, mit dem man wirklich professionell Datenanalysen machen kann, mit dem echten Rennauto vergleichen kann. Und so geht es Stück für Stück weiter, bis irgendwann ich dann zum Christian Hauser, dem Teamchef hier, gesagt hab, Christian, du, ich würd doch auch gern mal im Rennauto sitzen. Der Schwiegerpapa, ne? Genau, meng Schwiegerfir dat. Voilà, ok. Déi sinn och richteg mam Garage, déi sprangen do rondrëm. De Gary och, kanns de mol ruffen. Däi Mann ass an der Géigend grad, oder? Kommt dee mol derzou? Voilà, do gëtt geschafft. Voilà, ech meng, wann e schonn do ass, da profitéiere mer dervunner. Maja. De Gary, deen also elo derbäi kënnt bei d'Lea. Eng, jo, eng Rennsportfamill. Do gesi mer nach de Christian Hauser, de Schwiegerpapa, hannendrun. Jo, Gary, so mol, wat hues du mat denger Fra gemaach? Dat hat dat do jo guer nik wëlles am Ufank, mengen ech. Nee, dat war awer wierklech komplett ongeplangt. Also fir, et ass natierlech schéin, wann ee seng Passioun esou deele kann, mee effektiv déi éischt Kéier, wou, wou d'Léa matgaangen war, do ass et matkomm, fir mech ze ënnerstëtzen a fir, fir e bëssen nozekucken an e bësse wat sech interesséiert huet. Mee do huet nach keen dovunner geschwat, datt et eng Kéier géif selwer, selwer am Auto sëtzen a mat mir eng Course fueren. Hat och vum Simulator geschwat. An no an no huet sech den Interêt ëmmer, ëmmer vergréissert, ëmmer vergréissert an jo, dunn d'lescht, d'lescht Joer ass et esouwäit komm. Du hues gesot, de Simulator doheem, du wollt och bemol do probéieren. Wéi ass dann iwwerhaapt mat de Ronnenzäiten? Ween huet dann do nach d'Nues vir? Ass d'Lea do schonn heiansdo méi schnell wéi s du souguer oder wéi schléit et sech? Um Simulator muss ech éierlech soen, do muss ech mech ganz ellech strecken, fir net ze soen, datt, duerno heescht et, jo, dee Milieu ass, dee muss spullen an ech wëll net ufänken all Owend Spull maachen ze mussen. Mee nee, dat ass effektiv ganz no beieneen an Um Simulator ass tëschent ons zwee ass quasi keen Ënnerscheed méi. Dir hutt dann och elo eng Kéier déi éischt Course, déi der zesumme gefuer sidd, dat war um Hockenheimring. Wat war dat da fir eng Experience, wann s de kanns mat denger Fra do eng Course fueren? Also déi meescht Männer, soen ech elo mol, si frou, wann hir Fra net niewendrun am Auto sëtzt oder mat an der selwechter Course fiert. Du huet Iech nämlech do ofgewiesselt. Bei dir war dat awer richteg gutt, well du hutt och do en excellent Resultat gemaach. Nee, effektiv, et war e Moment, wou ech extrem opgeriegt war, well et ass awer eng Kéier eppes aneres, wann een net selwer am Auto sëtzt, mee déi quasi déi wichtegst Persoun a sengem Liewen den Auto mat engem deelt. An dann ass een op eemol vill méi opgeriegt, wéi wann ee selwer am Auto sëtzt. Et ass een natierlech ëmmer de Rennfuerer, deen wëll déi beschtméiglech Performance maachen, awer gläichzäiteg ass een och de Partner. Dat war ganz opreegend am Ufank, mee mir hunn ons extrem gutt geschloen. Hatt huet sech extrem gutt verbessert an dowéinst kann ech nëmme soen, datt mer op d'lescht Saison extrem zefridden an extrem glécklech kënnen zeréckkommen. An ech fannen et ass och schéin mat sengem Partner am Fong, jo wéi ech scho gesot hunn, d'Passioun ze deelen an datt een zu zwee un der nämmlecher Saach Freed huet, Spaass huet a sech do och ausgibeg kann austauschen. Et ass elo net, datt mir Dowéinst, ech weess net, keng Diskussioun méi doheem hunn oder wat och ëmmer. Da siche se einfach, datt mer nach méi Diskussiounen hunn an ons nach méi austauschen doriwwer. Jo, Motorsport-Fan huet déi Biller erkannt, wou der do grad mat ärem Auto duerch d'Eau Rouge gefuer sidd. Dat war natierlech Spa-Francorchamps. Mee à propos deen Auto, mir gesinn de Papp, de Christian, och do drop sëtzen. Christian, de kënnt eis vläicht soen, wat ass dat fir e Modell? Ma dat ass en Ducain LMP3, dee voll ACO-homologéiert ass. En Auto, deen 960 Kilo weit oder 950 um Mindestgewiicht an 260 Päerd huet an wéi gesot net dat einfach ass fir ufänken ze fueren, wat natierlech deementsprechend schwéier ze fueren ass, awer och deementsprechend d'Satisfaktioun huet wann een e beherrscht huet. Also eng richteg Maschinn dat doten. Dir hutt nach genuch ze dinn, ech hunn héieren an där ganzer, am ganze Garage do bei iech do schaffen 5 Leit déi fest ugestallt sinn, also gëtt ëmmer eppes ze dinn. Mir si gespaant, zu eis nach vläicht ganz séier. Léa, deen nächste grousse sportleche Rendez-vous, wou a wéini ass dat? Ma mir hunn e Moment ein, eng vun onsen dräi, LMP 3 hu mir eingeschriwwen fir den ADAC Prototype Cup in Deutschland an dat erste Rennen findet statt Ende April, am 28 bis 30 April am Hockenheimring. Also na an Luxemburg. Ok cool, da kënnen d'Fans also dat dote kucke kommen. Iech en décke Merci, just mir iech weider do un den Autoen schaffen an tüftelen an dann maacht et gutt a virun allem passt op iech op. Voilà, d'Famill Hauser déi mer also do am Interview haten. Elo changéiere mer awer eppes an déi zwou Saache soll een em Gottes Wëllen nek matenee verbannen. Mir kommen nämlech bei de Béier. An zwar, do gesi mer e scho bei der Aarbecht, de Ralph, hien ass Béier-Sommelier. Bis virun e puer Deeg wosst ech net, datt et esou eppes géif ginn. Hien erkläert mir an iech gläich, wat dat ass. Perfekt Jeans, perfekt Coupe, perfekt zesummen! Bodyshaping Jeans, 39,99 Euro. Entdeckt eis Jeans-Kollektioun! C&A. Taff, de Botzprofi fir den Daach, fir d'Fassad a fir d'Terrass. Loosst Iech vun enger gratis Testfläch iwwerzeegen. Dobaussen alles propper. Taff zu Beefort an op taff.lu. An domat si mer zréck am Live! Planet People. An Dir frot Iech vläicht duerch de Kaméidi, deen Der doheem héiert, wat ass da lo do lass? Mir haten Iech et jo gesot, hei gëtt e bësse mat Béier experimentéiert, an zwar mam Ralph, eisem Béiersommelier. Also mir hunn dat do lo mol gewiermt. Ralph, du kanns d'Maschinn vläicht eng Kéier ausman an eis dann erklären, wat hues du lo grad hei gemaach a wat. Maache mer elo hei. Ech hu elo eis e Béierstachel gewiermt, dat heescht, dat si metalle Staangen, déi mat engem Brenner waarm gemaach ginn. An elo probéiere mer dat Ganzt eng Kéier aus mat engem schéine kalen, donkele Béier. Ok. Dat heescht, du schëtts de Béier do dran, dat ass donkele Béier, an dann kënnt déi Bull elo gläich do mat dran. Wat, wat mécht déi? Déi ass elo richteg schéin waarm. Dat huelen ech un. Wa mer déi elo do dranstiechen an de Béier, Da gëtt de Reschtzocker, deen am Béier ass, karamelliséiert. Dat heescht, e kritt e schéine karamellege Goût. De Schaum gëtt e bësse méi fäinporeg. A wa mer dat elo ganz richteg maachen, dann hu mer bausse ronderëm e schéi kale Béier a bannendran hu mer e bëssi waarme Béier, wat eppes ganz Schéines ass fir e Chrëschtmaart zum Beispill. Oder elo am Wanter ganz allgemeng? D'Leit froe sech och gläich, oder vläicht doheem, firwat dann elo 6 Glieser? Esouvill vläicht zur Explikatioun. Also mir hunn zwee duuschtereg Kameraleit, wéi esou dacks hei, den Didier an de Luc, déi natierlech och direkt d'Hand erausgestreckt hu wou et geheescht huet, hei gëtt Béier ze schmaachen, da si mer gäre mat derbäi. Sou, un dir. Ouh, dat kritt jo richteg Hëtzt, he? Jo, also déi Bullen, déi si schéin rout waarm. A firwat déi Bullen och vir drop sinn, dat ass extra fir dass en se e bëssi déi Hëtzt späicheren, fir dass een fir dass een se och puer hannertenee ka maachen. Ech hunn dat ganz am Ufank, wéi mer vu München erëmkomm sinn, probéiert gehat mat enger metallener Staang, wat och ganz gutt geet, dat ass kee Problem, mee eben déi killt dann relativ séier of an dann ass een relativ laang am Gaang, wann een elo zum Beispill 6 Bléier wëllt stachelen. Stachelen nenns de dat wat de do méchs? Stachelen, jo. Ok, du hues gesot wous de vu Münch erëm komm bass, do hues de dat ganzt geléiert, déi déi Technik do, ne? Jo, d'Tech dat Béierstachelen dat hunn ech déi éischt Kéier gesinn op engem Chrëschtmaart, direkt hannert dem Marienplatz, do haten se e schéine Stand vun der vun enger gréisserer däitscher Brauerei an do hunn se de Béier da gestachelt eben an ech hunn dat direkt immens flott fonnt, dat war eppes, ech war direkt do vun der hin und weg. Dunn hunn ech mer, wéi mer zréckkomm sinn op Lëtzebuerg, direkt esou en Apparato missen zouleen. Ok, da ginn ech do, kanns de eis de Béier roueg scho mol verdeelen an da schwätze mer e bëssen iwwert däin Job. Fir d'éischt mol hei, d'Jonge mussen nach e bësse waarde bis d'Emissioun fäerdeg ass, da kréien si Revanche. War en Tripp. Merci, an da kanns du dech och sëtzen. Jo, Béiersommelier, ech hat et virdru scho gesot, dat war mat fir d'éischt, wou ech dat haut héieren hunn. Wat genee ass e Béiersommelier a wat mécht een? E Béiersommelier soll. Prost. E Béiersommelier soll de Béier de Leit méi no bréngen, an der Gastronomie oder och am Verkaf. Dat heescht, dass en dee wonnerbarste Produit, dee mer hunn, a mengen Aen, Wäin ass och ëmmer ganz gutt, wëll ech elo net behaapten, mee et gëtt esou eng grouss Varietéit, an et ass am Fong schued, mir drénken am Fong ëmmer nëmmen dee ganz grouss, dee vun de relativ gréissere Brauereien an eeben eng. Ëmmer quasi deen nämmlechte Stil, dobäi ginn et iwwer 100 Stiler duerch d'Weltgeschicht. Ech mengen hei ass een, deen och vill duerch Skandinavien gereest ass, an grad do ginn et och vill schéi Brauereien. Mike, ass dat esou? Skandinavesch Béieren? Wierklech gutt. Jo, hues de déi wierklech esou am nach am Gedächtnis? Jo, een, dat war Mariestad, ee schwedesche Béier, wierklech lecker, also mol eppes anescht wéi deen. Lëtzebuerger. Dat wat ee soss drénkt. Jo, oder dat wat s du ebe gesot hues, déi grouss Marken, déi ee kennt, déi dann déi Sportsevenementer sponseren an esou weider, déi een iwwerall ëmmer esou kritt op de grousse Fussballmatcher, op de Weltmeeschterschaften an esou weider. Also ech weess schonn, wat s de eis wolls soen. Wéini hues du dann deng, deng Léift zum Béier entdeckt? Eng Léift zum Béier hat ech am Fong schonn ëmmer, mee ech hat, Ok, jo, elo war schein jo Réckemmer. Mee speziell effektiv wéi mer zu München waren. Ech hunn an enger an engem grousse Wirtshaus vun enger grousser Münchener Brauerei geschafft gehat, bei der Augustiner Brauerei. Do war Béier schonn e bëssi méi am Fokus fir mech an duerno sinn ech duerch d'Zäitschrëften op e Béiersommelier-Weltmeeschterschaft komm gewiescht. Déi huet deemools de Karl Schiffner gewonn gehat an ech hunn dat immens interessant fonnt, dass dat gëtt. Ech kennen dat ëmmer nëmme vum Wäin, och vu menger Hotelschoulzäit. Dunn hunn ech mol gekuckt wien dat gemaach hunn an tatsächlech gëtt et do München a Kooperatioun mat, wou mer d'Biller gesinn, dat ass an Éisterräich, eng ee Cours deen ee ka maachen deen zwou Wochen intensiv ass, eng Woch zu München bei Döhmens, dat ass, déi bilden och Braumeeschter zum Beispill aus, an dann eben eng Woch an Éisterräich zu Obertrum Bei enger klenger Brauerei ass dat och, déi och e Bierkulturhaus do scho méi laang stoen hunn a wou och déi meeschte Biller do gemaach gi sinn. Do hues de deng Formatioun gemaach. Wat léiers de dann an där Formatioun? Vläicht déi wichtegst Saachen? Vun allem. Also mir hunn och do, wéi een do och gesinn huet, mir hu Béier gebraut och een Dag laang. Mir hunn Gläserkunde gemaach. Mir hunn, da ass ee Stärekach aus Innsbruck zum Beispill eropkomm, deen mat Béier gekacht huet. Mir hunn Kéis a Schockela zesumme mat verschiddene Béiere geschmaacht an eeben och all Dag ganz vill verschidden Zorte Béiere probéiert vu ville verschidde Brauereien. Wat jo komesch ass, ech mengen d'Leit drénke jo éischter méi Béier oder méi séier mol e Béier anzwousch wéi elo e Glas Wäin. Trotzdeem ginn et méi Sommelieren beim Wäin wéi elo beim Béier. Wouhier kënnt dat? Et ass nach ëmmer, och bei eis gesinn ech dat ëmmer ganz oft, et ass einfach, d'Leit kommen eran an da wa se Béier bestellen, da bestelle se, ech hätt gär ee Béier. An grad dovunner wéilt ech am léifsten erofkommen. Dat dat ass nämlech eppes, e grousse Feeler. Doduerch verpasst een a mengen Aen ganz, ganz vill Ganz gutt regional Produkter oder och international Produkter, déi een ze drénke kritt. Do gesi mer och den Olivier, dat war am Kader vum PISA, dee war do bei dir. Also wann een och hei am Haus eppes vu Béier kennt, gëtt ëmmer esou gesot um Gank, dann ass et den Olivier. Dofir hu mer dunn och, mir egal ween, bei dech geschéckt gehat. Du hues d'Weltmeeschterschaft ugeschwat gehat, déi ass all zwee Joer, ne? 81 Sommeliere sinn do dobäi, 18 verschidden Natiounen. Waars de och schonn Nee. Do mat dobäi? Nee, do war ech net domat dobäi. Eleng am Kader vun eisem Restaurant, dat ass, do brauch een extrem vill Zäit fir sech drop virzebereeden. An déi aner Länner maachen Ausscheedungen. Bon, mir hei zu Lëtzebuerg, mir hunn der dräi Stéck. Do misst ee lo net onbedéngt, do kënnt een sech och einfach ofschwätzen, misst mer lo keng Ausscheedunge maachen. Mee. Esou wäit ech weess, ass am Moment nach kee vun deenen aneren interesséiert, do matzemaachen. An ech hu keng Zäit dofir. Ech sinn oft op, all zwee Joer sinn ech eck an Éisterräich op der Austrian Beer Challenge dobäi. Dat ass iwwer de Weekend. Ech war zu Bréissel. Do ginn d'Béiere preméiert, halt déi Goldmedailen, déi ee kennt och vun de Wäiner, déi een och heiansdo bei eis op de Fläsche gesäit. Do ass een dann zu enger, jee no Gréisst vum Wettbewerb, zu 50, 60 Mann. An da ginn do déi verschidde Béieren an deene verschidde Kategorië probéiert. An da gëtt do probéiert erauszefannen, wien an der jeeweileger Kategorie dee beschten Béier ass. Also ech sinn impressionéiert an ech hunn do elo wierklech ganz gespaant nogeläschert. Ech wosst effektiv nik, datt dat do géif ginn, datt et effektiv och esou international Präisser ginn, Medaile fir Béieren. Mike, wosst du dat? Nee. Nee, Haaptsaach ass, en ass kal, he? Voilà. Voilà. An dir hues elo och gesot, du drénks es awer vun iwwerall, och esouguer aus Schweden. Jo, jo, jo, jo. Gutt, da géif ech soen, dir Hären, villmools Merci, datt der hei waart. Dorobber e leschte Prost. Dat war ganz sympathesch. Dat war et nees fir de Live! Planet People. Elo um Punkt hallwer de Rendez-vous mam Journal. Iech e schéine Weekend gewënscht. Bis dann.